א גוטן מועד חשוב'ע צוהערער. מיר שטייען מיר עטליכע טעג פאר שמחת תורה. די וועלט פארציילט א מעשה אז ס'איז אמאל געווען א איד וואס האט זיך געפריידט מיט די תורה, ער האט געטאנצן און געשפרינגען און זיך געפריידט מיטן תורה. גייט צו אים צו די רב פון שטאט און זאגט אים, יענקל! איך קען דיר זייער גוט, צווישן אונז גערעדט, איך ווייס זייער גוט, דו ווייסט אויך וויפיל די תורה דו האסט געלערנט במשך די יאר, וואס פרייסט דיך אזוי מיטן תורה? זאגט אים דער איד, רוב לעבן, וואס פארשטייט איר נישט? אז מיין ברודער מאכט חתונה א קינד, זאל ער זיך נישט פרייען מיט זיין שמחה? מיינענדיג צו זאגן אז טאקע ער האט נישט געלערנט, אבער זיין ברודער דער רב צו א צווייטער איד א תלמיד חכם האט געלערנט און פרייט זיך מיטן תורה, פרייט ער זיך מיט מיט יענעמס שמחה. אבער די אמת איז אז דאס איז נישט ריכטיג. שמחת תורה פרייט מען זיך נישט מיט די ברודער'ס שמחה, אדער מיט די אייגענע שמחה לויט וויפיל מ'האט געלערנט. אז מ'טראכט זיך אריין, שמחת תורה, וואס איז דאס די שמחה? מיט וואס פריידט מען זיך? מנהג ישראל, תורה, אז מ'נעמט ארויס די ספר תורה, פארבינדן מיט די גארטל, מיט די מענטעלע, און מיט דעם פריידט מען זיך, מיט דעם טאנצט מען. וואס לכאורה אז מען טראכט זיך אריין אין דעם איז דאס זייער שווער צו פארשטיין. שמחת תורה, מען פריידט זיך מיט די תורה, לכאורה וואס וואלט מען געדארפט טון? ארויסנעמען די תורה און זיך זעצן לערנען. וואס דאס די ענין פון תורה? די ענין פון תורה איז הבנה והשגה, חכמתו של הקדוש ברוך הוא, און א מענטש דארף זיך אריינלייגן אין דעם און פרובירן צו פארשטיין וויפיל ער קען, אנשטאט דעם וואס טוט מען? מען שטייט מיט א פארמאכטע תורה און מען טאנצט? און בכלל, מיט וואס טאנצט מען? מיט וועלכע חלק פון די גוף? מיט די פיס! דווקא מיט די פיס טאנצט מען! לכאורה וואסערע חלק פון די מענטש האט א שייכות מיט לימוד התורה? די קאפ! לכאורה וואלט די קאפ געדארפט פראווען אין שמחת תורה. אנשטאט דעם וואס טוט מען? מ'נעמט ארויס די ספר תורה און די פיס פראוועט שמחת תורה, פראוועט הקפות. מוז מען זאגן אז אין שמחת תורה איז גאר עפעס אנדערש. שמחת תורה איז א שמחה וואס האט נישט נאר צו טון מיט וויפיל מ'האט געלערנט און די הבנה והשגה. וואס א מענטש האט. יא, פארשטייט זיך אז דאס אלץ האט א שייכות מיט'ן לערנען, און דערפאר ווען מען טאנצט, טאנצט מען ארום די בימה, ווי דער פריערדיגער רבי זאגט אז שמחת תורה איז די צייט ווען די תורה פריידט זיך מיט'ן איד, ער וויל גיין טאנצן, ער האט נאר נישט קיין פיס, ווערט דער איד די פיס פון די ספר תורה, און ער טאנצט ארום די בימה איז טאקע טאנצט מען אבער אין סוף כל סוף דארף עס אראפ קומען צו דעם אז מען זאל לערנען תורה, מען זאל זיך פארטיפן אין תורה, ס'זאל אראפ קומען אין טאג טעגליכע לעבן זיך פירן לויטן תורה, אבער נישט דאס איז שמחת תורה. כדי דאס צו פארשטיין דארף מען זיך א מינוט אריינטראכטן בכלל אין די ענין פון תורה. אויף תורה שטייט תורה ציוו לנו משה מראשית כלת יעקב, וואס טייטש תורה ציוו לני משה? די גאנצע תורה, אפילו וואס א תלמוד וואסג אסר'ט לחדש, יארן שפעטער נאך מתן תורה, זיצט עפעס א תלמוד אין ישיבה, ער איז מחדש א חידוש, אויב איז עס א אמת'ע חידוש, האט עס שוין משה רבינו מקבל געווען פונעם אייבערשטן, און משה רבינו האט אונז שוין דאס. אין א געוויסע וויזין איבערגעגעבן אזוי דער תלמיד קען עס מחדש זיין דא צו אז תורה ציוו לנו משה די גאנצע תורה מיט אלע פיטשעווקעס און די אמת איז אז וויפיל מ'לערנט איז נאך דא טיפער און טיפער וואס צו דעם איז מען נאכנישט צוגעקומען צו מען קען אפילו נישט צו דעם צוקומען. זאגט דער פסוק ווייטער, תורה ציוו לני משה מורישו קהילת יעקב, די תורה האט דער אייבערשטער איבערגעגעבן צו משה, משה האט אונז איבערגעגעבן מורישו א לשון פון א ירושה, וואס טייטש אז עס איז אזוי ווי א ירושה? די דין איז אז ווען א מענטש ווערט נפטר און האט איבערגעלאזט פארמעגן, האט איבערגעלאזט עפעס נכסים, גייט עס אריבער צו דעם יורש, ווער איז דער יורש? נישט קיין חילוק, אויב נאר עס איז א קינד און ער איז געבוירן, זאל ער זיין א טאג אלט, זאל זיין א מינוט אלט פאר דער טאטע איז נפטר געווארן, ירשנ'ט ער דאס. דאס הייסט אז די תורה איז איבערגעגעבן געווארן צו יעדע איינציגע איד. זאל זיין א פשוטע עם הארץ וואס האט וואס האט נישט קיין שייכות צו תורה צו לימוד התורה איז די תורה זיינס די תורה האט ער געירשנט מוהראשו קהילת יעקב אבער וואס איז דאס די תורה מיר האבן א תורה וואס מען דארף פארשטיין לימוד התורה נאך איז דא א תורה וואס דאס איז די העכער פון דעם. מיר ווייסן אז אין תורה איז דא פארשידענע חלקים. ס'דא די תורה וואס איז שייך פאר א מענטש זאל משיג זיין מיט די לימוד התורה, אבער דערנאך איז דא א חלק אין תורה וואס א מענטש קען נישט משיג זיין. נאך מער, באמת דאס אז תורה איז חכמתו של הקדוש ברוך הוא וואלט א מענטש בכלל נישט געקענט משיג זיין דעם אייבערשטנ'ס חכמה, ווייל דער אייבערשטער וחכמתו היא אחד, און פי מער ווי מען קען נישט משיג זיין דעם אייבערשטן, קען מען נישט משיג זיין זיין חכמה. נאר וואס דען, דער אייבערשטער האט אונז געגעבן א מתנה אז מען זאל קענען משיג זיין א חלק פון תורה, איז דאס אבער נאר א חלק פון תורה וואס מען קען משיג זיין, די עצם התורה קען מען טאקע נישט משיג זיין. איז אלעמאל וויפיל א איד לערנט איז אלעמאל דא עפעס מער פון וויפיל ער קען משיג זיין, און דערפאר אט דער פסוק פון תורה ציוו לנו משה מוהרא ש קהילת יעקב איז אזא מין יסוד אין לימוד התורה אז אפילו א קליין קינד קטן היודע לדבר אביו מלמדו תורה ציוו לנו משה מוהרא ש קהילת יעקב ווייל ווי אזוי דארף מען צוגיין צו תורה וויסן אז וויפיל מ'איז משיג אין תורה איז דא עפעס העכער דערפון? די גמרא זאגט אז מען האט געפרעגט פארוואס איז חרוב געווארן די בית המקדש מה אבדה הארץ? איז די ענפער געקומען אז שלא ברכו בתורה תחילה, פרעגט זיך די שאלה וואס הייסט מען האט געלערנט תורה אבער לא ברכו בתורה תחילה מען האט נישט געזאגט קיין ברכת התורה דערפאר איז חרוב געווארן די בית המקדש? די ענפער איז. ברכי בתורה תחילה מיינט מען נישט נאר די ווערטער וואס מען זאגט ברכת התורה פארן לערנען, נאר מען מיינט די תוכן וואס שטייט וואס מען זאגט דארטן אין ברכת התורה. פאר מען זעצט זיך לערנען דארף מען וויסן אז תורה איז עפעס מער פון וויפיל איך גיי משיג זיין. אשר בחר בני מכל העמים ונתן לנו את תורתו, דער אייבערשטער'ס תורה, ער האט אונז געגעבן עפעס א חלק פון תורה. און דאס האט ער אונז געגעבן, נושאין התורה. אויף דעם דארף מען אלעמאל געדענקען אז מען לערנט תורה, מען טאר נישט פארגעסן וועגן די נושאין התורה. אז ס'איז געווען דעמאלטס א מצב, לימוד התורה האט נישט געפעלט, אבער לא ברכי בתורה תחילה, מען האט פארגעסן פון דעם נושאין התורה, איז רחמנא לצלן געקומען די חורבן. און דאס איז אויך פארבינדן אין דאס וואס מען גייט יעצט אנהייבן נאכאמאל די תורה, תורה הייבט זיך אן בראשית ברא אלקים, פארוואס הייבט זיך אן די תורה פון בראשית בית, פארוואס הייבט זיך נישט אן די תורה מיט אן אלף, איז אן דעם פארשידענע תירוצים, א תירוץ אז בית איז ברכה, משא כ אלף איז פארקערט פון ברכה, שטייט אויף דעם אבער אז די סיבה פארוואס ס'הייבט זיך אן מיט בית בראשית איז ווייל א איד ווען ער לערנט תורה איז עס נאר די בית, דער אלף, דער אייבערשטער אליינס, דאס איז העכער פון דעם און דאס קען ער נאר זיך מדבק זיין צו דעם אייבערשטער דורך לערנען תורה, ער לערנט תורה און ער ווייסט און ער פארשטייט אז דא קדושת התורה וואס דאס איז העכער פון וויפיל ער פארשטייט. און דערפאר טאקע טרעפט מען א אינטערעסאנטע זאך, אז ווען די חכמים, די זיבעציג חכמים וואס האבן איבערגעטייטשט די תורה פאר תלמי המלך, תרגום השבעים, שטייט דארט אז זיי האבן געמאכט פארשידענע שינויים, און די נס איז געווען אז אלע האבן מכוון געווען און געמאכט די זעלבע שינוי. איינע פון די שינויים וואס זיי האבן געמאכט איז, אנשטאטס ס'זאל שטיין בראשית ברא אלוקים, וואס דעמאלטס קען תלמי המלך מאכן א טעות אז ס'דא עפעס א גאט וואס הייסט בראשית און ער האט באשאפן אלוקים, האבן זיי משנה געווען און געשריבן אלוקים ברא בראשית, דער אייבישטער האט אין אנהייב באשאפן את השמים ואת הארץ. קומט אבער אויס דערפון אז ביי די תרגום השבעים הייבט זיך אן תורה נישט מיט א בית בראשית נאר מיט א אלף, אלוקים אלף פארוואס? ווייל א גוי ווען ער לערנט תורה קען ער זיך נישט מדבק זיין צו דעם קדושת התורה, קען ער זיך נישט האבן קיין שייכות צו דער אייבערשטער וואס איז העכער פון תורה. צו וואס קען ער האבן א שייכות? טאקע צו די הבנה והשגה וואס איז דא אין די תורה, אבער צו העכער דערפון האט ער נישט קיין שייכות. איז ממילא ביי א איד ווען עס קומט צו לימוד התורה הייבט מען אן פון די בית, מה שאין כן, ביי א גוי הייבט ער אן גלייך פון דעם אלף, ווייל ער האט נישט קיין קיין אלף וואס איז העכער פון די אבנים והסוגים. איז על כפנים, צוריק ווי מיר האלטן די ענין פון שמחת תורה. שמחת תורה פריידט מען זיך נישט וויפיל מען האט געלערנט, פריידט מען זיך נישט אז מען האט געלערנט. די שמחה איז נישט וויפיל מען האט זיך פארטיפט האב איך גערעדט פריער אויב אזוי וואלט מען געדארפט פראווענען שמחת תורה אין גאנץ א אנדערע אופן, ארויסנעמען ספרים, געבן א שיעור, לערנען תורה, זיך מפלפל זיין, געבן א גאנצע הדרן, און נישט טאנצן מיט א פארמאכטע תורה, טאנצן מיט די פיס. אבער מיר פארשטייען אז די שמחה פון שמחת התורה, די שמחה פון שמחת תורה איז עפעס וואס איז די תורה אליינס וואס א איד האט. און טאקע וועגן דעם, נישט קיין חילוק צו איז א מאורע וואס האט קיין סאך נישט געלערנט, צו איז א גרויסע רב וואס האט אסאך געלערנט, שמחת תורה זענען אלע גלייך. דער פשוט איד פריידט זיך נישט ווייל ס'איז זיין ברודער'ס שמחה, נאר ווייל ער איז א איד און ער האט א שייכות מיט דעם תורה אליינס. און דאס איז זיין שמחה. פארשטייט זיך אז דאס דארף אראפקומען צום סוף אין תורה, אז א טאג נאכדעם, דארף מען לערנען תורה, די טאנצן איז ארום די בימה אויף וואס מען ליינט די תורה, אפילו פארדעם זאגט מען די פסוקים פון התורייתא וואס דאס איז פסוקים פון תורה, ס'קען נישט בלייבן נאר אז מען האט די קדושת התורה, אבער אין טאג טעגליך לעבן זאגט זיך נישט עס זאגט זיך עס נישט ארויס, מכמה סיבות, און די פשוט'ע סיבה, ווייל אויב אין טאג טעגליכע לעבן, אין כוחות פנימיים פון די מענטש, דארטן דערהערט זיך נישט די תורה, קומט אויס אז ער איז איינס און די תורה איז עפעס אנדערש. דערפאר, נאכדעם וואס מען פריידט זיך מיט די עצם תורה וואס מען האט, דארף עס אראפקומען אין טאג טעגליכן לעבן. אבער דאס איז א טאג דערויף. שמחת תורה פריידט זיך יעדע איד די זעלבע, אשר בחר בני מכל העמים ונתן לנו את תורתו. די שיחה איז א נקודה ארויסגענומען פון ליקוטי שיחות, חלק ד', שיחה אויף שמחת תורה, א גוטן מועד און א גוט יום טוב.